Helo, Catrin Thomas ydw i, a dwi'n gyn swyddog heddlu sydd wedi ymddeol yn ddiweddar. Rwyf am siarad ynglyn â Chymdeithas yr Heddlu Cristnogol, neu Christian Police Association. Mae'r CPA yn elusen annibynnol sydd wedi bod yn cefnogi Cristnogion sy'n gweithio i'r heddlu Oddiar 1883. Fe gafodd y CPA ei sefydlu yn Llundain yn oes Fictoria. Pan welodd Catherine Gurney pa mor anodd oedd hi i Gristnogion sy'n gweithio i'r heddlu a gweithio shiffts i allu fynychu capel neu eglwys yn rheolaidd. Erbyn hyn, mae gennym ganghennau dros Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys Dyfed-Powys, lle bu mi'n gwasanaethu am 28 o flynyddoedd. Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ceisio ymestyn allan a phontio gydag eglwysi a chapeli i gyd-weithio gyda nhw. a'i annog i gefnogi'r gwasanaeth heddlu a'r rhai sy'n gweithio ynddi. Sut felly? Gwyddom i gyd y math o waith y mae'r heddlu yn ei wneud, boed yn heddweision, staff yr heddlu neu'n wirfoddolwyr. Mae'n waith hynod o amrywiol. Maent yn ymateb i alwadon brys, delio gyda thrais corfforol, trais rhywiol, cam-drin domestig, damweiniau ceir, ymdrin â phobl sy'n dioddef a salwch meddyliol, pobl fregus sy'n mynd ar goll o fwriad, hunanladdiad, pobl sy'n methu ymdrin â bywyd oherwydd cam-drin alcohol neu gyffuriau, a chael trafferth cadw ar y llwybr cywir. Maent hefyd yn delio gyda'r pethau llai amlwg, sef cyllid, y wasg, materion HR, recriwtio ac hyfforddiant, a thrin a thrwsio ceir. Mae 1 Timotheus, pennod 2, adnod 2, yn annog Cristnogion i weddïo am y rhai sy'n mewn awdurdod. Ac fe hoffwn ofyn i chi i ymuno ag eraill dros y Ddeyrnas Unedig i wneud hwnnw, dros yr heddlu. Mae Diwrnod Cenedlaethol Gweddïo dros yr Heddlu yn cymeryd lle ar Ddiwrnod Esgyniad ar yr ail ddydd Iau o fis Mai bob blwyddyn. Mae'r CPA wedi darparu posteri a chyfarwyddion gweddi a ddylid fod ar gael gyda'r ffilm yma. sy'n cadarnhau'r diwrnod penodol am y flwyddyn yma. A wnewch chi, fel unigolion, gyflawni'r her o godi eich heddlu lleol ar y diwrnod yma? Os oes gennych ddigwyddiadau yn eich capel neu eglwys ar y dydd iau arbennig yma, sef cwrdd gweddi neu astudiaeth Feiblaidd, a wnewch chi gofio a chefnogi eich heddlu lleol ar y diwrnod? Os nad oes gennych ddigwyddiad eglwysig ar yr iau yma, gallwch ddefnyddio'r Sul ail yn ochr iddi i weddïo dros eich heddlu lleol. Rydym yn ynwybodol o eglwysi sydd wedi defnyddio rhwydwaith cymdeithasol ac wedi trydar gweddïau yn gyson yn y gorffennol. Os ydych yn gwneud rhywbeth tebyg i hyn neu rhywbeth arall, mae unrhyw awgrym yn iawn. Y peth pwysig yw fod eich capel neu'ch eglwys chi yn ymrwymo i gefnogi eich heddlu lleol. Mae Diwrnod Cenedlaethol Gweddïo Dros yr Heddlu yn rhan o gynllun holl-fydol o'r enw Deled y Deyrnas, sy'n cymeryd lle dros gyfnod ychydig wythnosau ym mis Mai. Gallwch gael mwy o bosteri, cynllun gweddi a rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r CPA ar ein gwefan www.driphlyg.cpauk.net Diolch.